Sara ta' tajba minn ftit ħor ser jibda prime time tal-lejla, ħad kompli l-ġimgħa speċjali li għandna fl-imkien ma' The Travelers. Fil-fatt, il-lejla ma' Andrew, Clayton, Joseph, Chris, Silvano u Michael joħduna lura fl-ewwel ġranet tagħhom bħala band kif waslu għad-deċiżjoni li jtuna mużika pop bil-Malti biss. Illejla nitkellmu wkoll fuq l-ewwel suċċess tagħhom, Sempliċità, li sal-lum għadha l-favorita ta' ħafna u kif fl-ewwel ġranet Sempliċità ċertu stazzjonijiet m'aċċettawx li jdoqquha. Prime Time jibda issa. Prime Time,

Magħna llejla The Travellers! Applaws! Hekk, ejja, ħa, Silvano, tiċapċap illum ukoll, ejja, ejja, hekk, kollha, kollha, kollha. Kif aħna, kollox sew? Jien illum nixtieq immur hekk lura fl-ewwel ġranet tagħkom bħala band, dis-sena tagħlqu għaxar snin. Chris, kontu l-iskola flimkien, kontu tafu 'l xulxin qabel? Ifhimni, Għawdex żgħira, Għawdex żgħira, allura kulħadd ikun jaf 'il kulħadd. Imma aħna qabel konna Band differenti, mhux bħala The Travellers, jiġifieri, xi wħud minna konna diġà ndoqqu flimkien. U mbagħad eventually insomma sħabi imbuttawni biex inkun il-frontman tal-band basically. Għax kont iddoqq strument ieħor qabel? Iva, qabel kont indoqq id-drums. U mill-ewwel aċċettajt? Le.
Le?
Le. Għaliex? Għax differenti hu filli tkun fuq wara u filli jitfgħuk quddiem frontman. Imma kont diġà tkanta? Kont indoqq u nkanta, eħe, xi ħaġa hekk. Imma.
Għaliex, Mike, għajdu li tittifoka, tittifoka.
U jaqbdu miegħek fuq dal-fatt. Mhux hekk, imbagħad spiċċajt eh, daħħalt persuna biex irreplacja biċċa mill-li kont nagħmel jiena huwa Mikey. Michael, kont taf biha din l-istorja inti qabel ma bdejt jew le? Kont taf biha. Ma setax jaf. jammetti li ħaj jiġi wieħed aħjar minnu fejn tidhom.
Joseph, id-deċiżjoni li tagħmlu mużika pop bil-Malti biss kienet deċiżjoni naturali domtu biex wasaltu għaliha?
Kienet deċiżjoni li domna biex wasalna għaliha. Fil-bidu bdejna l-ewwel nett meta ngħaqadna l-ewwel bdejna nħarbxu xi ħaġa Hemm flimkien ta' partijiet indoqqu. Imbagħad ġie żmien isma' ħa noqogħdu niltaqgħu just ma nagħmlu xejn. U Andrew beda jikteb xi songs, kienu bl-Ingliż is-songs, u bdejna nesploraw. Fil-fatt għandna songs illum bħal Ħafi, Paċi, Kuluri li kienet bl-Ingliż. Oriġinarjament kienet bl-Ingliż? Iva. L-idea tagħha, l-idea. Wonders.
Monsters, Wonders, Fantasies. Silvano, għaxar snin ilu meta bdejtu intom ċertu stazzjonijiet li huma mmirati għaż-żgħażagħ tar-radio lanqas biss kienu jdoqqu bil-Malti. Ma kinitx tinkwitakom dal-fatt? Hekk hu, aħna jiġifieri aħna ħadna riskju fil-verità. Aħna ħadna d-deċiżjoni li niktbu bil-Malti purament, mhux purament, kien hemm element ta' riskju.

Is-sitwazzjoni kienet differenti ħafna mill-lum. Kien il-Malti ma kontx tisemgħu fuq ir-radju ħafna drabi. Clayton, jiġifieri mill-ġurnata li ingħaqadtu bħala grupp għall-ġurnata li nstemgħet l-ewwel diska tagħkom fuq ir-radio kemm għadda żmien? Ilna naf naħseb. Three years. Three years. Xi tliet snin, xi ħaġa l-hemm. Tliet snin.
Chris, darba qrajt intervista tiegħek u kien hemm miktub li inti għedt li ma kinitx option li bħala band ma tirnexxux. Ifhimni,
għalina konna investejna tant ħin, fhimt, niftakar konna niltaqgħu ħdud filgħodu pereżempju, fhimt, is-Sibt noħorġu filgħaxija bil-ħsieb li l-għada trid tqum, jiġifieri kien hemm naqra sagrifiċċju mhux ħażin. U plus hekk qisek inti qed tinvesti f'xi ħaġa li jew ħa taħdem jew mhux ħa taħdem basically, ovvjament ma kinitx deċiżjoni, minn ġejja kollha min-naħa tagħna, n-nies riedu jagħżlu jekk taħdimx jew le. Imma aħna min-naħa tagħna ovvjament konna qed nagħmlu dak kollu li nistgħu biex noffru prodott differenti anki ta' kwalità ħa ngħidu hekk fil-kuntest. Andrew, L-ewwel darba li dħaltu l-istudjo, meta rrekordjajtu l-ewwel materjal, x'kienet ir-reazzjoni, xi bdew jgħidulkom? Emily, il-studio huwa proċess kif so mhux taqbad tidħol u tirrekordja. X'in konna ngħidu l-idea tagħna naqsmu ma' sħabna ma' min ma kienx qed jisma' l-mużika, speċi ta' kulħadd kien daqsxejn xettiku, il-Malti mhuwiex postu fuq ir-radju, l-istess kant għalina li kienna ilna nisimgħu bażikament għal snin sħaħ. Imbagħad xi bdejna nsemmgħu ċertu materjal li jkollna qegħdin nipproduċu u hemmhekk jista' bdiet bdejna naraw daqsxejn reactions ta' all right, daqsxejn differenti l-ħoss, daqsxejn aktar kontemporanju. Allura kienet xi ħaġa li li ħadet il-ħin imma mbagħad maż-żmien ġiet aċċettata. Tnax ta' Jannar 2016, Nedejtu l-ewwel kanzunetta tagħkom.

Ċertu feedback ma kienx dak li qed tistennew. Hekk hu, kif qal tajjeb Silvano qabel, il-feedback ma tantx. X'qalulkom?
Ifhimni li
li bil-Malti pereżempju li l-policies ma jistgħux jiksru l-policies allura l-Malti. Jiġifieri kienet policy tagħhom li ma jdoqqux bil-Malti. Bil-Malti, hekk hu. Eventwalment x'għamlu daqqewha? Raw il-feedback li kellna fuq Facebook u fuq social media tagħna u. L-għada jew jumejn wara naħseb daqqa. L-għada kanna l-ewwel. Ekku.
Isma' kurzita, Mike, fej kont meta smajt l-ewwel darba sempliċità fuq ir-radio? Fil-karozza.
Fil-karozza. Fil-karozza.
Silvano kien għadu laqas isuq dak iż-żmien.
Le, le, żgur.
Għax minn ma kienx magħna l-bira badda ma' Chris li dejjem jgħaddu għalih u dejjem jiddobba l-lifs kont għaddi għalih inti dak iż-żmien. Ma kellix għażla jien.
Chris, fejn kont meta smajt Sempliċità l-ewwel darba fuq ir-radio? Sempliċità jiena.
Fuq ir-radio meta ħriġnija l-ewwel darba niftakar Kont ħriġt mort jogg jiena, ħriġnija u mort jogg. U sħabi x'int ġejt lura nirċievi xebgħa messaġġi, speċjalment mingħand sħabi travellers u kulħadd jgħidli, Chris, int fejn int? Bħalissa kulħadd qed idoqq is-song tagħna speċi. Fimt? U ġust ma stennejtx li ħa jkun hemm dik ir-reaction kbira, fimt, jiġifieri. Joseph, għall-music video il-familji tagħkom kollha niżlu minn hawn b'dex. X'kif kienet il-biċċa tax-xogħol? Ifhem, kienet kif qal Andrew l-ewwel, ovvjament il-feedback xi fil-bidu kulħadd qisu xettiku u le x'ħa tagħmlu x'ħa tagħmlu. Imbagħad xi bdejna nsemmgħuhom beda jogħġobhom il-ħoss. So l-ewwel music video tagħna ovvjament iridu jaraw dawn it-tfal tagħhom, daqs qed nitkellmu għaxar snin ilu. Tnejn minna kellhom 15 u 16 jew 16 u 17. U kif qal Chris ukoll konna dejjem tliet snin u naħdmu.
Konna dejjem dejjem hemm. Kulħadd ġi Malta biex ikun daqqatin. Mela, mela. U kulħadd ġi għandna.
Kienu jgħidulna meta ħadd tirreleasjaw is-songs, meta ħadd toħorġu. U Clayton Music Video kontu ħdimtuh qabel ma rreleasjajtu l-Sempliċità jew wara? Jiġifieri kienet qabel ma rreleasjajtu kontu diġà ħdimtu l-music video? Mela, mela. Kollox pjanat, mela. Kollox pjanat. Andrew, fl-aħħar tal-music video hemm dar tal-injam. Xogħol min kienet dik? Dik xogħol il-papa ta' Chris actually kien. Xogħol il-papa tiegħek?
Kollox homish.
Sar minna tgħid. Dik qiegħda ġo l-garax ta' missieri, ta' ma nħejjiex. Jiġifieri jekk tiġi bżonna ta' fejn tista' ssibha. Xi darba nużaha għall-kelb naħseb. Jew kien appoġġiha fuq il-bejt għal meta tkeċċi fil-mara. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura jkompli l-prime time flimkien ma' The Travellers. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba hawn Berocca, ippakkjat b'vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca ma fihx stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għall-vitamini ta' Berocca, issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca.

Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sopo pommi ma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopop ommima, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopop friski ommima. Soup so good, everybody wants some.
F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura għal prime time, ġimgħa speċjali ħafna fil-fatt qiegħed ma' The Travelers, tkellim l-iktar kmieni fuq l-ewwel ġurnata tagħhom bħala band, fuq kif waslu għad-deċiżjoni li tuna mużika pop bil-Malti biss. Nixtieq nitkellem naqra fuq l-ewwel ġurnata tagħkom Malta. bħala żgħażagħ, għax intom ovvjament Għawdxin kif semmejna fl-introduzzjoni, ovvjament l-ewwel ġranet tagħkom, intom iż-żgħażagħ Għawdxin meta taqbdu tistudjaw kollha tridu tiġu lejn Malta biex tkomplu l-istudju tagħkom. Silvano, impossibbli tgħodd kemm-il darba rkibt il-vapur biex tiġi Malta? Le, m'hemmx impossibbli, impossibbli, impossibilità. Però l-isem tagħkom ġie spirat mill-fatt li l-ħin kollu tivvjaġġaw, le? Ekku, ekku.
Hemmhekk wasal. Hekk hu.
Le, għax għedna x'ħa nsemmu għall-band, jiġifieri aħna għamilna lista, kulħadd pereżempju jrid joħroġ b'xi għaxar ismijiet sal-aħħar tal-ġimgħa. U nfajnihom pereżempju fuq il-grupp tagħna. Min jaf x'effert kien. U kien hemm affarijiet lanqas biss. Lanqas biss. Ma timmaġinhomx.
O le, kien hemm affarijiet all right, inqas all right, u kien hemm affarijiet. bsata, ġifieri laqas biss. Laqas biss jistgħu jinstema'. Ma nistgħux nisemgħu hawnhekk għal raġunijiet tal-ispettaturi tagħna. Chris, int Malta jew Għawdex tgħix? Jiena għandi residenza Malta, però l-ewwel ċans Għawdex issibni. Però kemm kellek żmien meta ġejt tgħix Malta? Ara, fiż-żmien li kont nistudja kelli diġà flat, nikru flat Malta, ġifieri għamilt inni. Minn mindu bdejt l-università bażikament, jiġifieri. Tgħidx kemm ilek.
Għax dik ix-xahar kemm għandek żmien. Joseph, int lanqas kellek tmintax meta ġejt Malta, le? Seventeen, ta' seventeen
inżilt Malta, x'aħna ngħidu tlajt. Eżatt. U aħna ngħiduha kontra. U aħna ngħiduha kontra. Lil mamà kont għedtilha fl-ewwel ġimgħa tiċċempillix iktar ma. Hija għax, ifhem, mhux xi ħaġa li proud biha imma Biex taqta', inti tifel ta' sbatax-il sena telaq mid-dar u ħa jibda jgħix waħdu, fhimt? Ma' sħabu. Qed tifhimni? So, li toqgħod iċċempel fil-bidu u l-aktar, jissek qatt ma taqta' u kont nimmissjahhom u għadni s'issa. Kif qal Chris, kif jiġini ċ-ċans, bum mal-ewwel għal Għawdex u. Clayton, sħabek li kont tgħix magħhom, meta kont student, qaluli li qabel nofsillejl qatt ma kontu torqdu l-ewwel ġranet.

tal-għasri għandhom ġelotin partikolari. U hekk. Flexies Fortify fih doża qawwija ta' kollaġin li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexies Fortify, Għand l-ispiżer issib prodotti oħra Flexies, Flexies Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexies Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. The Travellers, il-ħin tagħna llum sfortunatament spiċċana. Ħa nerġgħu niltaqgħu għada, ħa nkomplu nitkellmu fuq esperjenzi differenti u għada vera li erbaħtu ħafna awards tul il-karriera tagħkom, però hawnhekk għandna il-Prime Time Awards għalikom. Titli li mhux ħa tkunu forsi kburin ħafna li ħa toħduhom magħkom, Però bilfors tridu toħduhom. Dan kollu għal għada. Grazzi talli kontu miegħi. Għandi ftit rigali żgħar biex ngħidilkom grazzi talli ġejtu hawnhekk. Fil-fatt grazzi għal Fior di Vita Bacon għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' varjetajiet differenti ta' Fior di Vita biex tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tagħkom toħroġ dik it-togħma perfetta. Kif ukoll grazzi għal Berocca. Għalikom, għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffrontaw il-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku, kif ukoll grazzi għall-yogiti, għalikom, għandna selezzjoni sabiħa ta' tejiet naturali biex tagħlqu l-ġurnata m'hemm xejn isbaħ f'dan iż-żmien tas-sena milli naqra yogiti. Is-serata tajba u grazzi talli kontu miegħi. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi illejla, ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ. Ħa niltaqgħu għada, però qabel inħallikom infakkarkom li bħalissa flimkien ma' Purina Pro Plan Għandna kompetizzjoni għaddejja li hija mmirata għal dawk kollha li għandhom kelb u qattus id-dar. Tridu tibagħtulna ritratt tal-kelb jew tal-qattus tagħkom bit-tema Il-Karnival. Użu l-kreattività Użaw il-kreattività tagħkom mingħajr ma ddejqu l-kelb u l-qattus tagħkom u ovvjament dak ir-ritratt li tibagħtulna grazzi għal Purina Proplen jista' joħroġkom rebbieħa. Propjament mhux intom ħa terbħu imma ħa jerbaħ il-pet tagħkom għax ħa terbħu pet food grazzi għal Purina Proplen. Grazzi, is-serata t-tajba, saħħa.

Eliv Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek.
We are Cosmopolitan Developments.
Total Tools Malta.
Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimek.
The Makeup Artist.
Logo Express. Eva Garden.
Privé Hairdressing.
Oriental.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.